A dwi yn cynorthwyydd yn y dosbarth derbyn a dwi hefyd yn gwneud Clwb Brecwast a Dyletswydd Amser Cinio. Fel rhan o cwrs Gradd Sylfaen Astudiaethau Plentyndod, rydw i wedi creu portffolio Dwyieithog yn seiliedig ar fy ngwaith fel Cynorthwyydd Dosbarth yn Ysgol Gymraeg Glan Cleddau. Fe wnes i gynnwys gwaith yn Gymraeg yn seiliedig ar y gwahanol themâu a oedd yn yn cael ei ddysgu o fewn y cyfnod sylfaen. Fe wnes i gyflwyniad dosbarth Yym hefyd ar yym bwyta'n iach a fe wnes i gwneud y cyflwyniad o flaen yym plant y dosbarth derbyn. Ges i gymorth Cymraeg yn y coleg er mwyn galluogi fi i wneud agweddau o'r cwrs yn Gymraeg a roi hyder i fi i ddefnyddio'r Cymraeg ar lefel ffurfiol. Roedd hi'n bwysig fy mod i yn gallu gwneud peth o gwaith cwrs yn Gymraeg, gan mai dyma yw iaith bob dydd y gweithle yn Ysgol Gymraeg Lanrheddau. Roedd e'n gyfle i fi ymarfer fy sgiliau ymhellach fel ysgrifenedig, arlefydd ffurfiol a phroffesiynol. Mae'r cwrs hefyd wedi helpu fi yn fy yn fy swydd yn yr ysgol, gan fy mod i yn fwy hyderus pan dwi yn gweithio gyda'r plant wedi helpu fi ddatblygu fy sgiliau ymhellach a gwella sut dw i'n cyfathrebu gyda phlant a aelodau staff. Ym Cymraeg yw iaith y dosbarth hefyd ac rwy wedi datblygu llawer mwy o hyder wrth gyfathrebu gyda'r plant a hefyd pan dwi'n gallu helpu plant i ddatblygu yn eu iaith lafar Cymraeg, oherwydd mae rhai o'r plant yn dod o cartrefi yym di-Gymraeg, mae'n bwysig i helpu nhw gyda'u iaith yym Cymraeg pan maen nhw'n dechrau yn yr ysgol. Mae hwn hefyd yn cyfnod pwysig ei addysg y plant ac mae'r mewnbwn rwyf yn rhoi iddynt yn eu paratoi ar gyfer addysgu Cymraeg yn y blynyddoedd i ddod. Janice Morgan ydw i a dw i'n Swyddog Datblygu'r Iaith Gymraeg yng Ngholeg Sir Benfro. Wel, dwi wedi enwebu Claire Rees. Yy mae Claire wedi cofrestru ar gwrs um, gradd sylfaen yn astudiaethe plentyndod. Uh, cwrs dwy flynedd yw e, uh, mewn partneriaeth gyda Prifysgol Cymru uh, y Drindod Dewi Sant. Yy, felly mae Claire yn cyfuno gwaith llawn amser fel cynorthwyydd dosbarth yn Ysgol Gymraeg Glencleddau a hefyd yn um, astudio cwrs uh, addysg uwch um, yn rhan amser. Um, yn ystod y, y cwrs, mae Claire wedi cynhyrchu fel rhan o ddynion y cwrs uh, portffolio dwyieithog swmpus um, fel, uh, sydd yn seiliedig ar waith ac o fewn y portffolio hwn mae wedi ysgrifennu traethodau estyngedig yn seiliedig ar waith ymchwil, a mae hi hefyd wedi ysgrifennu darnau mwy ymarferol yn ymwneud â'i dyletswyddau a'i chyfrifoldebau beunyddiol, a mae'r rheiny i gyd trwy gyfrwng y Gymraeg. Yym, mae hi hefyd wedi gwneud elfenne eraill o'i chwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, sef cyflwyniadau dosbarth ac wedi yy datblygu adnoddau i gyd-fynd gyda'r cyflwyniadau hyn. Yym, mae wedi bod yn bwysig i i Claire i gael y y cyfle i yym gyflwyno'i gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg yy achos hynny yw yym iaith y y gweithle, sef Ysgol Glan Cleddau. Mae hi hefyd wedi gwneud yn fawr o gymorth Cymraeg, gwasanaethau cymorth Cymraeg y coleg, er mwyn gloywi i iaith a hefyd i, i, wel, i allu cyflwyno'i gwaith yn Gymraeg. Mae hi hefyd yn hybu'r Gymraeg yn yr ysgol o fewn y cwricwlwm yn y dosbarth a hefyd o fewn gweithgareddau allgyrsiol. Yym, mae'r ffaith bod Claire wedi wneud i gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg wedi uh, codi ymwybyddiaeth i chyfoedion a hefyd y tiwtoried um, yn dangos iddyn nhw pa mor bwysig yw hi i roi uh, cyfleoedd fel hyn i, i ddysgwyr i gyflwyno'i gwaith yn i dewis iaith. ac wrth gwrs gyda Claire yn, yn yr iaith mae hi'n defnyddio yn y gwaith. Uh, felly, so dyna pam dwi'n enwebu Claire. Uh, mae hi wedi um, gwneud llawer o'i hastudiaethau drwy gyfrwng y Gymraeg a mae hi'n ddiwyd iawn yn hybu'r Gymraeg yn ei gweithle. So pob lwc i ti Claire.

staff o'r coleg a hefyd gyda aelodau staff yr ysgol. Mae pawb wedi bod yn cefnogi fi trwy'r um, cwrs i gyd a um, dwi yn ddiolchgar iawn i pawb a dwi rili, really, rili eisiau cael y bobl yma um, i um, dangos bod um, dwi wedi gweithio'n galed a bod fi yn falch um, dwi wedi dod i'r um, amser 'ma i wneud rhywbeth yn fwy gyda'r gradd dwi wedi cael.